Filannoo sadii baha jechuudha. Gaafin durra jira maqaa Muhammad jedhu moo kan Aadam jedhuttu irra heddummaata jedhee filannoon dhufes. Yeroo filannoon dhufe kan itti fakkaate yoo Muhammad ta'e Muhammad yeroo takkitti tuqa. Preferenfa too yeroo dhabaate waan haaraa dhufeera. Ka gubbaa kana yoo keettan nam hundinuu jedha. Kun ammoo warra Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jira jirtu hordoftoota keenya kabajamoo jaallatamoo Nageenya keenya kan jaalaaf kabajaa iddoo isiniif sana qabu waan har'a walitti bira telefo whatsappin update ta'ee jira update haaraa qabatee dhufee jira jechuudha.

Kallattiin Waastaappii keessatti filannoo a qulqulluu ta'e tokko geggeessuu dandeetta jechuudha tokkoffaa. Kalamata porofaayila kan kee namoota aansii ta'ee fi namoota aansii hin ta'in namoota ammoo gonkumaa akka feetetti dhoysuu dandeetta jechuudha. Waa'ee kana waatsaappiin abdeet haaraa qabatee dhufe jira mee akkamitti irra keenya kan ilaala nafaan bu'aa. Walitti deebina jira. Ammaan tana kallattimaan waasaappii seenna. Fakkeenyaaf waasaappii seenna jechuudha. Waasaappii seenna yeroo harka irraa baane fakkeenyaaf kun guruppiin haa jedhu guruppiif akka feete dhuunfaas erguu waan dandeettuuf fakkeenyaaf asitti gamana irratti cuqaasa bakka inni garatanii asirratti cuqaasa jechuudha. Yeroo asirra cuqaasee waan haaraa amma dabalee dhufe iddoo jala kanatti pool bakka inni garatanii iddoo jalaa kanaa jechuudha kaarra cuqaaftan jechuudha. Yeroo kaarra cuqaaftan asirratti gaaffii barbaaddan gaafatanii asitti ammoo waan inni filachuu qabu waan ta'uu qaba gochuu danda'a jechuudha. Fakkeenya tokko mee haa kaahu fakkeenya tokko kaa filannoo geessin jechuudha. Fakkeenyaaf waan jedhee barreessu. irra heddummaata heddummaata jedhee gaafii godhe. Eh, Asitti amma eh, hanga hanga feete dabalachuu dandeetta. Fakkeenya asirratti Muhammad jedha. Asitti ah, dal asitti wal qixa jedhaani wal Qiixaa Asita moo bas hundaa jechuudha. Fakkeenyaaf kana godha. Yeroo kana godhe inni itti ergaa jechuudha. Yeroo itti ergu amma abbichi haala kanaan baasa jechuudha. Filannoo sadii baasa jechuudha. Gaafiin dura jira maqaa Muhammad jedhu moo kan Aadam jedhutu irra heddummaate jedhee filannoon dhufe. Yeroo filannoon dhufe kan itti fakkaate yoo Muhammad ta'e Muhammad irra rakkitti dhugaa Akkanatti baha. Yoo Aadam ta'e Aadam jedhee barreessa. Yoo ammoo wal qixa jedhee yaade wal qixa jedhee yaada. Akkanatti dhiheessa. Yeroo dhiheesse ati ammoo as jalatti gaafii bu'aa filannichaa nama hanga kaan filatee nama hanga filatee as jalatti agartaa jechuudha. Haala kanaan kallattiimaan waatsaappii filannoo barbaaddan geggeessuu dandeettanii jechuudha waliin. Ka lammataa haa dabarru. Ka lammataa porofaayila tuqaa asirra cuqaaftanii porofaayila keessan nama siitingii seentanii siitingii seentanii yeroo baatan biraayifisii filattanii Giraafiti filattee taphatani profile photo jedha. Profile photo yeroo dhabaate waan haaraa dhufeen ka gubbaa kana yoo keettan nam hundinuu jedha. Kun ammoo warra seefsinii ta'e qofa jedha. Kun ammoo kunis akkasuma hanga tokko irraa jedha. Kuni ammoo nobody nama tokkoyyuu akka hin agarree jedha. Hedduminaan ammoo namootan seefsini ta'an yoo rakkaatan boyyaadha. Akka isin ka barbaadde irra kaatanii jechuudha. Waan kana WhatsAppin haaromsee qabdutu godha jechuudha. Warrootan ammoo asoftanii isinii hin baaftu yoo kan isin baasuu taate kallattimaan Play Store seenaa yeroo Play Store seentan WhatsApp itti barreessa update godhaa. Kana fakkaata qophiin kenna akka irraa gammaddan abdiin qaba. Viidiyoo kanas share gochuun nama hedduu biraan gahaa waan daawwattaniif galatooma.